Garrygala söweşi. Sarahs söweşinden soň Hywa goşunlary günorta Türkmenistana aýaklaryny sekmedi. Indi bu ýerlerde Eýrandaky gajarlaryň hökümdarlygynyň şasy Nasreddiniň goşunlary basyp alyş hereketlerini ýaýbaňlandyryp başladylar. Ol türkmenleri özüne tabyn edip, özüne salgyt töletmekçidi. Emma türkmenler on dokuzynjy asyryň ortalarynda goňşy döwletleriň basybalyjykly ýörişlerine garşy gaýduwsyzlyk bilen göreşip, ata Watanyny, ene topragyny döş gerip goradylar. Bir müň sekiz ýüz elli sekizinji ýylyň Garrygala söweşinde-de hut şeýle boldy. Nasreddin şa türkmenleriň üstüne ýöriş guramak üçin mejlis geçirýär. Köşkdäki emeldarlaryň we serkerdeleriň mekirlik bilen taryna kakyp görýär. Şol mejlisde Büjnürt welaýatynyň häkimi Japargul han türkmenleriň üstüne harby ýörişe gitmäge taýardygyny mälim edýär. Şa Japargul hany bir müň sekiz ýüz elli sekizinji ýylda öz goşunlaryna baş serkerde edip Garrygalany, soňra bolsa Ahaly basyp almak üçin iberýär. Japaruly hanyň goşunlary ençeme gün ýol ýöräp, Gürgen boýunda düşleýär. Uruş howpunyň abanyp gelýändigini habarly gökleň türkmenleri Durdy hanyň baştutanlygynda özara maslahatlaşyp, galany berkidip söweşe taýýarlyk görüp başlaýarlar. Olar goňşulary Ahal we Günbatar türkmenlerine çapar ýollap, kömege çagyrmagy karar edýärler. Habar barandan soň. Atlanha atlan bolup, derrew Gökleň doganlaryna kömek bermek üçin gelen Ahaldan Nurberdi hanyň baştutanlygynda on müň atly, günbatardan Mahmyt işanyň baştutanlygynda sekiz müň atly Garrygala gelýär. Munuň özi kyn günde birek-bire goldamagyň, umumy, duşmana garşy bileleşik göreşmegiň türkmenleriň ganyna siňendigini subut etýärdi. Bu wakany Abdysettar kazy Jinnamada şeýle beýan etýär. Gördi gökleň ili gerdi-gubary, ýetip gelen on müň çapyksuwary. Tanadylar ony Nurberdi handyr, merdana, il bilen bir tenu jandyr. Öňlerinden çykyp, aldylar garşy, uly-kiçi aýdyp, ýüz müň alkyşy. Ýaşyl donly, eli ýaşyl hasaly, Göwnünde hak ýady, dili senaly. Mahmyt işan diýirler onuň ismine, Gelýär ol baş bolup ýomut iline. Munuň özi türkmenleriň atly-ýaragly saýlama edermen ýigitlerine bir tuguň, baýragyň astynda jemlenip, duşmanyň öňünden çykmagyna mümkinçilik beripdir. Japarguly hanyň goşunlary Çendiriň üstünden geçip, Garrygalanyň golaýyna gelip düşläpdir. Adatça gadymdan gelýän däbe görä, her tarapdan söweşden öň bir batyr urşuçy pälwan ýekme-ýek söweşmek üçin orta çykmaly eken. Bu gezek hem şeýle bolupdyr. Ýekme-ýek söweşde, esasan, galkan bilen naýza, gylyç, ulanylýardy. Japargul han öz palwanyny öňe çykarypdyr. Gyzlarbatdan Päli mergen diýen bir batly türkmen ýigidi garşydaşy bilen söweşip, onuň süýr depesinden gylyjy indiripdir. Başa-baş söweşden soň, Garrygalanyň eteginde uruş başlanypdyr. Japarul han galanyň topugyny tutup almakçy bolýar. Türkmenler bolsa ilki mergenleri, soňra galan nökerlerini söweşe girizýärler. Söweşiň edil jygba-jygbaly pursatynda günbatardan gelen ýomut atlylary hem hüjüme geçýär. Ýomutlaryň, gökleňleriň birleşen güýçlerine umumyýolbaşçylyk etmek wezipesi Nurberdi hanyň paýyna düşýär. Duşman bilen söweş barha güýjeýärdi. Nurberdi han kethudalar serdarlar bilen maslahatlaşyp, olara duşmanyň üstüne aýgytly hüjüme geçmek wagtynyň gelendigini aýdýar. Sogra han ähli nökerleri ýüz tutup, türkmen tire-taýpalarynyň agzybir bolanda almajak galasynyň, gaýtarmajak ýagysynyň ýokdugyny nygtap, Olary şir-peleň kimin duşmana daramaga çagyrýar. Duşman bilen aýgyt söweş bolan güni tekeler Nurberdi hanyň, Dykma serdaryň, Çopan batyryň ýoluşşynda ortada, ýomutlar Mahmydy şanyň, Tuwakmyrat Taraşyň baştdanynda çep tarapda, ökleňler bolsa Durdy hanyň, Ýagşymergeniň baştdanynda sag tarapynda durup söweşipdirler. Japarly han ähli topbarasyny söweş meýdanyna çykarýar. Bu aýgytly çaknyşykda iki tarap hem örän erjel söweşýär. Japarly hanyň nökerleri türkmenleriň gazaply hüjümine çydaman, yza çekilmäge mejbur bolupdyr. Kän salym geçmänkä, türkmenler doly ýeňiş gazanypdyrlar. Olar duşmanyň tuguny çapypdyrlar. Nökerleriniň aglabasyny gylyçdan geçiripdirler. Bu gazaply söweş Monjukly depäniň töwereklerinde bolupdyr. Umuman, Garrygalanyň eteginde bolan uruşda Päli mergen, Öwezi tentek batyr, Çary batyr, Pena serdar, Marydan gelen Gülten batyr ýaly başga-da köp ýigitler uly edermenlik görkezipdirler. Japarul han galan az-owlak nökeri bilen ähli getiren harby enjamlaryny taşlap, söweş meýdanyndan gaçyp gidipdir. Eýran goşunlarynyň ýeňilendigi baradaky habary eşiden Nasreddin şanyň gaty gahary gelipdir we ahmyrdygyny aýdypdyr. Gökleňler duşmandan olja alnan mis topy Nurberdi hana sowgat beripdirler. Türkmenleriň Garrygala söweşindäki ýeňşi Eýrandaky Gajar hökümdarlygyna uly urgy boldy. Bu söweşde üç sany uly türkmen taýpasynyň birleşip, duşmana garşy göreşmeginde Nurberdi hanyň, Durdy hanyň, Mahmyt işanyň şahsy goşantlary uludyr. Olar Garrygala söweşinden soň has ýakyn aragatnaşyk saklapdyrlar. Bu hanlar biri-biri bilen ýüzbe-ýüz duşuşanlarynda Türkmen taýpalarynyň güýç birikdirip, agzybir bolmagyň zerurdygy barada söhbetdeş bolýardylar. Garrygala söweşi hem şonuň dogrudygyny hakykat ýüzünden subut etdi.